Kweuru jo Kristo ma nyaminu Sylvent Edwina. Ago ni Nyasaye erokamano momedo odiochieng' machielo mondo kendo wawinj wachne. Timore mana kuom ng'wonone gi herane mogundho moherowa godo. Wachne mondo oyud thuolo e iwa kendo mondo okonywa mondo olok chunywa wang'e bedo jo Kristo. kendo waher Nyasaye. Ero u kamano. Walamo. Nyasaye erokamano miyo odiochieng' machielo mondo wachokre walami. Erokamano ritowa waduto. Wayudo ka wangima. Erokamano kuom puonj duto mane opuonjowa e juma mokalo moserumo. Koro kwa donjo e jumani Nyasaye bed kodwa kitelonwa, kipuonjowa kendo kigwedhowa ka rohoni emotelo. An Nyasachwa abolora e nyimi kaka gir tichni, to wach to mondo obed mari Nyasaye manyalo gik moko duto. Yaw itwa kod chunywa Nyasaye mondo wachni odonjnwa mana kaka in iwuon ema idwaro. Koro keth teko ka teko mag jasigu manyalo monowa winjo injili mari maler. E nying Ruoth Yesu Kristo walamo. Amina. Kawuono wadwa puonjre e kitabu mar eh, Zaburi piero adek kod ariyo to thor wach mwadwa puonjorego en gima owachonwa ni Nyasaye biro resowa e chandruok. Nyasaye biro resowa e chandruok. Koro kapok wachako, adwa ni mondo asom Zaburi piero adek gariyo kachako kare achiel nyaka ariyo kendo kare auchiel kod abiriyo. Ong'weth ng'at ma kethone owene, kendo ma richone oruchi. Ogwedh ng'atno ma Jehova Nyasaye ok kwanne richone, kendo ma wuondruok onge e chunye. Kuom mano, owinjore ji duto maluoro Nyasaye olami kapod inyalo yudi. Adieri, ka pige madongo otugore, to ok gibi chopo ire. Kare abiriyo In e kar pondona, ibiro rita e chandruok, kendo ibiro lwora gi wende mag hoch. Mano e somo e wach Nyasaye. Erokamano. Abiro l- puonjo, wabiro puonjore eh, Zaburi piero adek gariyo, eh, kare mar abiriyono. Owacho ni, In e kar pondona, ibiro rita e chandruok, kendo ibiro lwora gi wende mag hoch. Wende mag hoch tiende ni deliverance. So kama wasomono paronwa ni Nyasaye e kar konyruokwa, kendo en e kar pondowa, kendo en ema obiro ritowa e chandruogewa, kendo obiro lworowa gi wende mag pak. Ka wawinjo weche gieki, nitie weche madongo adek ma adwa ni mondo wapuonjre, ma achiel kuomgi en kar pondo. Kar pondo en ang'o? Kar pondo en kama ber ma inie kendi, en kama onge ng'at moro manyalo yudi. In iwuon ema inyalo loso kamoro matin, otuchi moro matin minyalo neno godo gik matimore e alworani, kata ka jasiki manyi jasiki dwari to nono to onge gima inyalo luoro nikech in kama ogeng'ore kendo en kama ogeng'ore motegno mogeng'ore ni chandruok duto kata ni masira duto manade madiyud ng'ato en kar buok en kama inyalo wache siri ni duto ma ok iluoro ni ng'ato biro dhawo kata ni ng'ato biro winji kata ni ng'ato biro kecho kodi En kar pondo e bwo tipo mar Nyasaye Manyalo Duto. Mano e kama alosoe, kar pondo e bwo tipo mar Nyasaye Manyalo Duto. Kaka Zaburi piero ochiko kod achiel wachonwa ni ng'at modak ei kar mopondo mar Nyasaye man malo moloyo Owacho ni ng'at ma yweyo e bwo tipo mar Jehova Nyasaye Maratego en e kama nitie thuolo mar ywak ni Nyasaye gi pi wang' kar pondo. Inyalo ywak ni Nyasaye kae gi pi wang'i duto. Kendo en kama iwinjo ni intie kod kwe gi hera mogundho. Kar pondo en kama Nyasaye ong'eyo ni ijaricho kendo ong'eyo ni kethoni duto Ong'eyo, onge mogeng'orene kata achiel. To Nyasaye biro rangi gi wang' mar hera, gi wang' mar ng'wono mogundho, ae to oweyoni mago duto maricho misetimo. Kar pondo. Kar pondo en kar buok. En ohinga ma onge ng'at ma nyalo muko. Kar pondo. Kar pondo en siro mogur motegno ma ki iyiengori to ok mukre kodi. Kar pondo. en kama inyalo range chunyi kaka chalo. Inyalo go picha e chunyi miyud tang'o machandi. Koro gik machandowa duto, gik ma wariwo kod kiawa duto, kar pondo wanyalo manyogi kendo wayudgi e chunywa. Kaka gimoro nyalo bedo ni Itiyo ne Nyasaye, atiyo ne Nyasaye. To bende atiyo ne Nyasaye kod adiera, koso nitie mibadhi e kita? To kama, kata kamano, samoro yudo ni jirandi kata jiranda ok wawinjre nikech ang'o? Jiranda ma ok wawinjre go ni, bende dibedie ni an ema an kod makosa? Koso en ang'o monego atim? Ang'ono monego atim ma dimi adag e oda gi kue gi joga duto? Kar pondo. Kar pondo nitie kaminyalo range chunyi minyalo goye picha mwanyalo nonore kendo wanyalo ng'eyo ka nitie kido moro ma wan go machandowa e odwa ka kar pondo. Kar pondo biro nyisowa kata ka nitie tich bende aonge kod mor. Magi gin gik ma wan go ma kar pondo to wanyalo yudo thuolo mar fwenyo kendo walokre e gigo ma miyo wabedo joma ok owinjore. Sama wanie kar pondo, wan kod rusa kendo wan kod thuolo maduong' mar bolruok e nyim Ruoth Nyasaye to ae Nyasaye ting'owa malo. Kar pondo en kama ber miwuoro. Isaya janabi owuoyo kuom kaka Nyasaye nyalo ritowa gimoro ok yudwa. Piero adek kod achiel kare ang'wen nyaka abich, Isaya wacho kama, Ma e gima Jehova Nyasaye wachona, mana ni kaka sibuor ng'ur konyono chiayo mosemako piny, kendo ka obedo ni jakwath duto oyuoro ka goyo koko, To ok odew bende ok oluor. Ni e kaka Nyasaye Maratego biro biro mondo oked kod e god Sayun. Sama Nyasaye kedo e god Sayun, okedo ni wan. Emomiyo sama okedonwa, to kata de bed ni jasigu Satan goyo koko machalo nade, kata obi gi malaikene maricho machalo kode ma osepuonjo timbe mok owinjore, to onge gima ginyalo timo, ok ginyalo golowa kuom Nyasaye. Kare abich mar Isaya wacho kama, Isaya wacho ni mana kaka winy mafuyo malo e kaka Jehova Nyasaye Maratego nochiel Jerusalem, nogeng' kendo norese, noume kendo nokonye. Mbaye gima Nyasaye puonjowa kawuono ni ka wan kuom Nyasaye ni to onge gima nyalo timowa nikech ogeng'owa, obiro resowa, obiro umowa, obiro konyowa. No matter how shepherds yell and shout, they can't scare a lion from an animal that it has killed. In the same way, there is nothing that can keep me from protecting Mount Zion. Kare abich wacho ni just as the bird hovers over the nest to protect its young, so I, the Lord Almighty, will protect Jerusalem. He will protect me. He will protect you. He will defend us. Nyasaye biro ritowa e chandruok. Mano mar ariyo. Nyasaye biro ritowa e chandruok. Emomiyo ok onego waluor ka chandruok oyudowa kata ka wan gi kiawa e weche maricho kendo madongo moyudowa kata mochimowa mabironwa. Nyasaye biro konyowa mondo wami nyinge duong'. Obed ni gima lich manadi mochimowa, obed ni gima lich manadi moyudowa, obed ni gima lach gima rach manadi mwakale, Nyasaye ok bi weyowa. Kata da bed ni tek manadi obiro miyo wabolre e nyime, kae to kama wanie masirani, wapo ka wayudo kama wa, wa, wakaloe nikech wabolore kuom Nyasaye. E seche ma kamagi mwakale matekgi, kar bedo gi luoro, kata kar mondo kihondko omakwa, to wabiro mana chimo wang'wa kuom Nyasaye Nyasaye manyalo gik moko duto kendo wabiro bedo osiep Nyasaye. Wabiro bedo osiep Nyasaye mana mar miyo nying Nyasaye duong'. Nikech kwasebolore kuome to Nyasaye koro oherowa to wabende wabedo osiepene. Koro wabedo thuolo kode to wang'eyo kaka wadak kode to nyinge yudo duong'. Ruoth opaki. Mar adek, gimar adek madwa lose en ni Mar adek kendo mogik en ni Nyasaye biro lworowa gi wende mag hoch. Tiende ni Nyasaye biro resowa. Ma en deliverance. Nyasaye biro deliver wa from whatever it is. Ma en wach mamit kendo mar adiera chutho nikech ka Daudi ne ndiko zaburi ni ne Yesu pok obiro e piny to i wachni nosekore ni obiro biro. Kendo Nyasaye nosefulo wachni ka ondike e chakruok adek, ka Nyasaye nowacho ni kaka kwerewa oseketho moseriembowa, ok odwa nenowa, obiro kelo ng'at mabiro resowa, mabiro reso pinye, mabiro reso joge. Ondik kamano e chakruok adek. Wachni en wach mane okor ni biro timore. To kata kamano osetimore nikech Yesu Kristo osebiro mobedo dhano e kindwa, mosebiro, mosetho ni wan, mosechier modok ir Nyasaye. En jares mar piny. Yesu osebiro moreso piny, moresowa e richo kod tho. Duong' odok ni Nyasaye man malo chutho. To koro nikech Nyasaye en roho, chunywa dwaro mondo wadwar Nyasaye mondo walalre kode pile. Daudi owachonwa e Zaburi mia achiel gi piero ang'wen kod ariyo kar auchiel, owacho ni ayaro ni lweta, chunya gombi mana kaka lowo motwo gombo koth. Uduto ung'eyo kaka lowo motwo ka koth ochwe to omwonyo pi kodhno ma lowo odong' motwo. ka gima gimoro ok otimore, ka gima koth ok ochwe. Mano e kaka chunywa onego ogomb wach Nyasaye. Mano e kaka chunywa onego ogomb kama iwache wach Nyasaye. Mano e kaka chunywa onego ogomb lalruok mar kama Jokristo nitie. Katieko, awacho niya, nyiminena gi owetena, wadwaruru kar pondo kuom Ruoth Nyasaye. En kende e kar resruokwa kuom chandruogewa duto. Kae ma Nyasaye biro resowa kuom richo duto, kuom paro duto maricho, kendo kuom tho. Jeremia piero ariyo kod ochiko kar apar gadek owacho ni ubiro dwara mi ununwang'a ka udwara gi chunyu duto. Maeri nikech gimomiyo ka wadware gi chunywa duto wabiro yude en nikech Nyasaye ni kamoro amora, en kodwa seche duto. wan samoro ka gimoro timre nendo waparo nyasaye ni mabor nyasaye ni kodwa seche duto kamoro amora nyasaye nigi teko mathoth kendo ong'eyo gik moko duto ong'eyo chunywa ong'eyo pachwa ong'eyo gima wadwaro nyasaye en jadiera ni gima owacho to otimo ok olokre nyasaye ler ok oriambi. Nyasaye en jahera kendo en hera en owuon. Ok odwar mondo walal. Nyasaye nigi ng'wono mathoth omiyo obiro weyonwa kethowa. Nyasaye ok ok olokre. Kaka ne entie chon e kaka entie sani to bende e kaka pod obiro biro nyaka bende nyaka chieng'. Owachnwa ni piny gi polo biro rumo to wach Nyasaye to siko nyaka chieng'. Koro Nyasaye en e kar pondowa, en e jareswa, en e jahochwa. Ero uru kamano jo Nyasaye. Koro mondo Nyasaye ogwedhwa waduto kendo kwene maber ma piny ok nyal miyowa obed kodwa kendo odhi kodwa watine godo ndalo duto nyaka chieng' e nying Yesu Kristo walamo amina.